mhuri yezimbabwe nhasi tina ukoma watinawo panapa vari muusungwa vakasungwa vane mhosva yavakasungirwa saka toda kuti tinzwe zvizere kubva kwavari mukoma makadii zvenyu
shuwa here bo here mukoma hapana hapana kupa sini yacho kachichi kudai nekudai maizi aiwa hapana musaune hura ah, okay zita renyu munonzani nai mukoma inini
aityaka ndonzi mangingo unonzani mangingo mangingo ndozita renyu riri pachitupa ah, ukaona chitupa kudai nekudai ka unoziva kamuziseiko mdara kuti hapana ah, kakudai soni kudai pasini yacho maiziva ndona ndoti ndati ndozita racho rinongotaura mumastreets umbuiziva mdara

maona saka ipapa pa kutopinza zvichena kudai nekudai kuti vanhu vatongonzwewo kutoti aiwa pesa atobhuwa achamboita zvinhu zviya zviya ah.
saka imimi mukoma imimi mhosva yenyu yaita kuti mupinzwe mukati imhosva yemu imimi muri kuzviona muri kuzviona muine mhosva here kana kuti hamuna mhosva imimi pachi pasini yacho taurai zvakanyatsonaka pasikiri yacho pasikiri yacho tinyatsoonesana eh, pamhosha yandi ndima yazotora mabhidhaje eh. kana yazotora mabhidhaje unofanira kunyatsobvunza ka zvine ungwaruka ndoona unyatsokutsanangurirai ka kuti chii chikuitika eh, pamazita yacho pamhosha yamakapinzirwa imi makapinzirwa mhosva yei mukati imi ah, mukuru wangu mukuru wangu boizi Ah, nyaya handidi kuinzwa ndati boys. Handidi kuinzwa nyaya iyoyo ndovandaita emotional maiziva. Ah. Itya kamakuru wangu kuti nini ndakanokonesa kamwana kangu kandiri kunomhanya nako ka. Itya kabhebhi kangu kabeda ukunzwa. Ndiri kunomhanya nekabeda itya kuti kane makore mangana. Kane 14 years waiziya mdara. Saka itouya every day ikachita komi ina yadi poiziya saka tisvika padhini paya pairi kuziya timu rese kutototaiwa hachi baba maiziya hachi baba mahoti hachi baba muri kupisa muri kuziya pamadhini acho pasini yacho muri kuiziya saka kamoko aka ndakanonokavarira waiziya kakanononoka kusvika padhini maiziya ndo nyaya yakazoitika kuti uona chi ana mudhara wacho mhodza yacho chi namudhara wacho waiziya vakanotaura taewaka Ko mwana azononoka kusvika padheni indi ava ka. Itya ka ngezhimani yacho yakanosvika padheni pangu ka. Tati yakandionesa hora wanzwa. Yakandionesa hora zvikanzi ngachigara newe. Ah momzi yacho yakanobuka dhiri ka. Momzi yanobuka dhiri paya paya kuzi zvikanzi iwewe manje ka. Chitoroora mwana ya. Ndikati andina bhegi ka. Inzwai andina gwalangwa kuzi yapatsinye yacho. Zvikanzi na momzi azviite takutoenda kurispo idzi. Ndopakanoya ana maku ndakarowa ndati ne CID mdzara. ndikunyepere mdara ndoita emotional ndikazonyaya iyi Ah, ngati vatosiya nyaya yacho chibaba ngati vatosiya nyaya yacho chibaba endira mberi nemamwe makwesheno asi asi imi mukoma imi, ha- hamusi kuzviona here kuti mune mhosva Mu- muri kuzviona senge musina mhosva here panyaya yacho imi Ah, ukuona chii pasikita chigeto yutika never judge yeni bwayi ukuiziya never judge yeni bwayi saka imimi mukoma imi muri kuzviona senge muchabuda here mukati umu mapuwa makore mangani imi Ah, kuona makuru wane ah, pasini yachoka inini ndakatonopiwa 15 makarenda chibaba ndakatopiwa 15 makarenda but kuona kunoitika kudai nekudai pakazouya kamwe kamupolisman gaya kakuti zvibande zvacho zvinenge zvanyanya kauya kamwe kamufensi keushanda kurispo zvikanzi he wati wati ndakanotora boko wanzwa ndakandakanyongonya wanzwa ndakakaonesa kuti aiwa ndiri geto yoti pasini yacho waiziya ndakanokapedzera wazvinzwa nanhasi akasi kuda kuno kakabva kazokirara kamdara kakabva kazokirara vanapiwa 10 saka ndadziri 4 plus 10 ende ndane 40 panzi hameno dzimwe dzakazotaurwa mukoti kana jaji maizi haa ah, saka pakaipa ndine 15 muri kunzwa but apa ndapiwa chi ndakabva ndabvisirwa aitosvika 18 makore aya pasini yacho pakazobviswa dzimwe 3 paitaurwa hanzi he wati wati he behavior chichi ndosaka uri kuona ndakanorova chi waiti nhingi kana ndakanovharavhara mahwanese akanoita ko mamhepo anenge achiteera kapasini yacho kudara eh? ah. ah.
ha ah, saka pakaipa kuwa aiwa maita zvenyu maita zvenyu kuwa muna here chikuti tibhema muna here chikuti bhema unomaita wanika chimbori chizvo kana anything chinobata chibaba